א גוטן טאג טייערע צוהערער, מיר שטיין מיר עטליכע טעג פאר דעם יום טוב שבועות, און דעם יום טוב שבועות איז אויך די יארצייט פון דעם הייליגן בעל שם טוב. די הייליגע בעל שם טוב האט געהאט א אינטערעסאנטע הנהגה, ווי מען גערעדט שוין אין א פריערדיגע געלעגנהייט, פלעגט ארומפארן פון שטעטל צו שטעטל, פון שטאט צו שטאט, רעדן מיט אידן ענינים פון עבודת השם, חיזוק און קיום המצוות, ער האט געלערנט תורה מיט אידן, פארשפרייט חסידות, און דאס איז געווען א גרויסע חידוש וואס דער הייליגער בעל שם האט געטון, וואס פארדעם איז דאס נישט געווען. פארדעם אז ס'איז געווען א ראש ישיבה, זענען די בחורים געקומען לערנען אין זיין ישיבה. ס'איז געווען א רב אין א שטאט, האבן אים אידן אנגעפרעגט שאלות און ער האט צוריקגעשריבן תשובות. אבער אז ער זאל ארויסגיין פון זיין שטעטל צו גיין לערנען תורה מיט אנדערע אידן דאס האט מען נישט געזען, דאס איז געווען א חידוש פון בעל שם. די אמת איז אז אין תנא דבי ליאי זאגט ער מורא'דיגע ווערטער. לגבי א ענין וואס שטייט אין נך וואס איז געווען דארטן א געפערליכע זאך וויפיל אידן זענען געהארגעט געווארן, זאגט ער פארוואס איז געקומען דער עונש, בתוך פון די וואס זענען געהרגעט געווארן זענען אויך געווען גדולי ישראל, סנהדרין, זאגט ער ווייל די סנהדרין דארפן אנטוהן אייזערנע קייטן, ארויפציען די קליידער ביז די קניען, און גייען פון שטאט צו שטאט. יעדן טאג אין א צווייטע שטאט, איין טאג אין לכיש, איין טאג אין בית חיל, איין טאג אין חברון, איין טאג ירושלים, און אזוי ווייטער, און לערנען תורה מיט אידן, און אז זיי האבן דאס נישט געטון איז געקומען דער געפערליכער עונש, אט דער הנהגה פון תנא דבי אליהו איז במשך הדורות פארגעסן געווארן, ביז דער הייליגער בעל שם האט עס צוריק מחדש געווען, און אזוי ווייטער ביי די רעבעס נאך אים, אלע רעבעס האבן געהאט די ענין פון ארום גיין און פארשפרייטן תורה וחסידות, צו אליינס אדער דורך זייערע שלוחים, וואס שלוחו של אדם כמותו האבן געשיקט שלוחים אין יעדע פינה נידחת אין די וועלט צו פארשפרייטן דארטן תורה און חסידות. מיר שטיי מיר יעצט פאר שבועות, טרעפן מיר א ענליכע זאך אויך ביים אייבערשטן, ווען זיי קומען צו מתן תורה וירד ה' על הר סיני, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען געבן די תורה פאר אידן, לכאורה צו וואס האט ער געדארפט אראפקומען אויף די וועלט, וירד ה' על הר סיני ווי חזל זאגן מעולם לא ירד די שכינה למטה מעשרה טפחים, דער אייבערשטער איז קיינמאל נישט אראפגעקומען אונטער צען טפחים, און דא איז געווען וירד ה' על הר סיני, וואלט נישט געווען בעסער אז דער אייבערשטער נעמט ארויף די אידן צו זיך, ער הייבט זיי אויף אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, אלי אלי אהרה, קום ארויף צו מיר אויפן בארג, און אנשטאטס דעם, ניין, וירד השם אל הר סיני, דער אייבערשטער קומט אראפ דא אויף די וועלט. די סיבה דערפון איז, דאס איז א אירוע, צדיקים דומים לבוראם, צדיקים דארפן זיך פארגלייכן צום אייבערשטן. ווער זענען דאס די צדיקים? ועמך כולם צדיקים. יעדער איד האט א אחריות צו טרעפן א צווייטע איד צו ברענגען צו אים תורה, נישט ווארטן ביז יענער קומט צו מיר לערנען תורה, נאר איך דארף גיין און זוכן און טרעפן א צווייטע איד און אים ברענגען די תורה אהינצו. נאך מער. פאר די אייבישטער האט געגעבן די תורה פאר אידן, זאגן חזל די פסוק אשר מסיני בא וזרח מישראל למאי הופיע מהר פרען אז די אייבישטער איז ארום געגאנגען צו די בני סעיר בני ישמעאל און זיי געפרעגט צו זיי ווילן די תורה, די אייבישטער האט נישט געוואוסט אז זיי ווילן נישט די תורה? און מיט דעם אלעם איז די אייבישטער געגאנגען צו זיי פרעגן צו זיי ווילן די תורה. איז ווען מען גלייכט זיך צו צום אייבערשטן צו גיין ברענגען תורה צו א צווייטע איד, דארף מען ברענגען די תורה אפילו צו אזעלכע וואס ס'דאכט זיך אונז, ס'קען אמאל זיין מיר האבן אפילו שטארקע ראיות אז דער איז נישט אינטערעסירט, ס'וועט גארנישט העלפן, ס'איז א שאד די צייט, מיט דעם אלעם דארף מען פרובירן. צו דען ווייל דיך דאכט זיך אז יענער וועט נישט איז נישט קיין כלי יענער וועט נישט מקבל זיין פסק'נסטו שוין אפ אזוי אויף יענעם? און די אמת איז, חזל זאגן חזקה על תרמילא שאינו חוזר את הריקם, די חזקה איז אז ווען מ'מאכט א תרמילא, מ'דרייט אן, איז מען מצליח, און אז מ'דרייט אן ווי ס'דארף צו זיין, בדרכי נועם ובדרכי שלום, מיט א קירוב, עס איז דברים היוצאים מן הלב איז נכנסים ללב. און אפילו אויב נישט, אפילו אויב מען האט געטון, מען האט געזאגט, מען האט געפרובירט טון און אויפטון און מען האט נישט מצליח געווען, מיר דארפן טון, מיר דארפן נישט אויפטון. דאס איז פונקט אזוי ווי די מצוה פון בדיקת חמץ. ס'דא אנדערע וואס מיינען אז די סיבה פארוואס מ'לייגט די צען ברעקלעך איז ווייל אויב מ'טרעפט נישט קיין חמץ ווען מ'מאכט די בדיקת חמץ איז א ברכה לא עטרה, שטייט קלאר שולחן ערוך ניין מ'דארף נישט, מ'דארף פשוט בודק חמץ זיין, און אז מ'טרעפט נישט קיין ברעקלעך האט מען אויך יוצא געווען די מצוה איז צו בודק חמץ זיין, און אזוי אויך פארשידענע אנדערע מצוות, איז דאס איז די ענין, מ'דארף פשוט טון, גיין, רעדן מיט א צווייטן, לערנען מיט א צווייטן. צו מען וועט יא אויפטון צו מען וועט נישט אויפטון. די אמת איז אמאל קען א מענטש פרעגן, צו בין איך דען שייך צו לערנען מיט א צווייטן? איך ווייס דאך וויפיל איך קען, איך בין נישט קיין גרויסער תלמיד חכם, איך בין נישט קיין גרויסער רבי של כל בני הגולה, וואס בין איך? ס'דא א ווארט פון פרידיגער רבי, דער רבי האט עס אסאך מאל איבערגעזאגט, אז א מענטש קען א', אפילו ער קען נאך נישט ב', דארף ער לערנען מיט א צווייטע איד א' וואס קען נאך נישט א'. איי דו קענסט נאך נישט ב'? וואס איז א חילוק? א' קענסטו, יענער קען נישט א', לערן מיט אים א'. וועסט קענען ב', וועסטו דעמאלטס לערנען ב'. יעדער איינער קען און האט די חוב צו טון מיט א צווייטן. סוף כל סוף וועט מען מצליח זיין, ווי געזאגט פריער, חזקה האט א מילה שאינה חסרת ריקם. און דער רבי פירט אויס דער שיחה, אז וויבאלד מען שטייט דאך שוין אין די צייט ווען משיח שטייט שוין הנה זה עומד אחר כסלינו, ער וויל שוין קומען, ס'פעלט נאר אביסל, אביסל הפצת המעיינות, אביסל גיין און טרעפן נאך א איד און אים ברענגען נענטער. איז משיח אליינס העלפט צו אז מען זאל קענען טאקע אנקומען צו יענע איד. אמאל זעט מען גלייך די תוצאות, אמאל איז עס מארגן, יש מכה לאחר זמן, אבער סוף כל סוף וועט מען מצליח זיין צו אנקומען צו יעדע איד, און מיט דעם וועט מען קענען טאקע אז ס'זאל נישט זיין הנה זה עומד אחר כסלינו, נאר משיח זאל טאקע קומען תיכף ומיד ממש. דאס איז א שיחה וואס איז פאר די אלע וואס ווילן עס זען אינעווענדיג, געזאגט געווארן די צווייטע טאג שביעית תשי ח אא וו, דאס איז נישט געדרוקט אין ליקוטי שיחות, דאס איז אדער אין שיחות קודש אדער אין תורת מנחם, א גוט יום טוב, קבלת התורה בשמחה ופנימיות.